Ħanitkellmu issa dwar il-ħames edizzjoni tal-ping pong ehm, kampjonati ta' dinja propju kenna Maltin eh, illi parteċipaw fija. Il-ping pong park iżżis kampjonati ta' dinja u dinja xi ħaġa interessanti u koll għal-fat illi hemm ħafna inklużjoni u koll f'kampjonati ta' dinja bħal dawn u mhux biss għaliex Malta kienet qiegħda tirrappreżenta wkoll lill-pajjiż tagħha għat-tielet darba konsekuttiva. Nilqa' lil Adrian Asa, grazzi Adrian li lqajt l-istedina u anke il-coach Katia Mifsud. Xtaqtkom naqra tispjegaw, tielet edizzjoni li l-Maltin ipparteċipaw f'kampjonati tad-dinja tal-ping pong bħal dawn. Qed insemmi Parkinson's għaliex dawn huma kampjonati għal min, għal dawk l-individwi li ibatu b'din il-kondizzjoni. U aħna diġà nafu kemm intom anke bħala bħala assoċjazzjoni qegħdin taħdmu sabiex ikun hemm inklużjoni u jkun hemm in-nies illi jbatu minn din il-kondizzjoni li jkollu wkoll iċ-ċans illi jipparteċipaw. Eżattament. L-ewwel nett wieħed irid jgħid illi grazzi tal-istedina u nsellem it-telespettaturi, wieħed irid jgħid illi t-table tennis kif ukoll il-boxing jiġu pprattikati hawn Malta minn nies li għandhom il-Parkinson minħabba li jgħinhom fil-kundizzjoni tagħhom. Tajjeb, issa jiena sentejn ilu fl-2022 kont qed naqra artiklu u skoprejt li hemm World Championships Għamilt kuntatt ma' Katja, l-coach, Katja Mifsud qiegħda ħdejja hawnhekk, u bħala Alpha Table Tennis Club offrewli l-possibilità li jiena nagħmel sajf nittrenja, nkun ttrennjajt erba' xhur, biex nieħu sehem għall-ewwel darba f'Ottubru ta' 2022 ġewwa l-Kroazja, ġewwa Pula, f'dan il-kampjonati tad-dinja. U dakinhar konna, ksibna midalja tad-deheb. minħabba li jiena u l-partner tiegħi Marjan Vitarc minn Slovenja konna rbaħna gold medal fl-event tal-men's doubles. Sena wara, Anna Tabone u jien, li issa rdupplejna l-parteċipazzjoni, ħadna sehem ġewwa Wales. Din is-sena, U rbħna wkoll midalja tal-bronż kull wieħed. Din is-sena konna erbgħa min-nies, konna jiena u Anna Tabone bħala plejers, kif ukoll Ralph Accarino u Frans Barbara li kellna biex ngħidlek riżultati sodisfaċenti ħafna, in-numru ta' parteċipazzjoni issa qed tikber, l-età medja qed tonqos għax il-Parkinson's hija kundizzjoni newroloġika li qed tolqot ukoll nies ta' età żgħira fl-età. U flimkien mal-kowċ Katja Mifsud u kif ukoll mal-fiżjoterapista tal-klabb Jeffrey Formosa, li huwa wkoll pjena ta' tibni ta' din is-smana, morna, pparteċipajna u ksibna biex ngħidlek żewġ midalji tal-bronż kemm jiena u kemm Anna f'isem it-tim kollu fil-men's doubles u fil-ladies doubles. Katja, xtaqtek titkellem dwar l-esperjenza tiegħek ukoll u anke għall-fatt li kampjonati tad-dinja bħal dawn qed jagħtu ċans il-individwi differenti b'livelli differenti jew inkella b'kundizzjonijiet differenti illi wkoll jipparteċipaw. Mhux biss jipparteċipaw hawnhekk imma qed jikkompetu wkoll. Eżatt. Hemmhekk
is-Slovenja kien hemm 300 parteċipant minn 23 pajjiż differenti, jiġifieri kien hemm mill-Brażil u mill-Amerika sal-Ġapan u ħafna Ewropej. Kien hemm ukoll sezzjoni ta' nies li ġew hemmhekk mhux biex jikkompetu, ġifieri tant hija xi ħaġa illi huma qegħdin jagħmluha għas-saħħa tal-persuna, illi kien hemm sezzjoni just kien hemm attivitajiet għal min ma jridx jikkompeti. Ovvjament kien hemm il-kompetizzjonijiet għaddejjin, kien hemm is-singles, id-doubles, ir-riġiel u n-nisa, kien hemm il-mixed doubles ukoll. Aħna bħala klabb dis-sena bdejna kampanja sew anke permezz ta' fondi li ġibna mill-MCVS u llonċajna programm għan-nies li għandhom il-Parkinson's biex jiġu jittrenjaw. Jiġifieri dis-sena qisna għamilna effort kbir. U għandna madwar tnax-il persuna li qegħdin jiġu għat-training. Minn dawn it-tnax, erbgħa minna tlajna l-Islovenja biex nikkompetu. Morna tajjeb, ġifiri bħala l-ewwel esperjenza għal tnejn minn nies kienet esperjenza li.
Hemmhekk qed naraw ħafna ħafna parteċipanti. Dawn huma xeni mill-doubles qed naraw, mhm. mixed doubles, dak aħna hemmhekk. Adrian, xtaqtek anka titkellem, għax għana jena naf kemm inti anka taħdem biex anka step up for Parkinson's biex ehm, Min ibati b'kundizzjoni bħal din għandu ċ-ċans illi jkun qiegħed f'komunità, jkun qiegħed supportive ukoll, ikun jista' jikkompeti u intom taħdmu ħafna dwar dan. Fil-fatt inti qed semmejt table tennis u boxing, forsi ftit nies jafu li hemm il-boxing ukoll li jista' jsir. Fil-fatt hemm servizz ta' boxing ġewwa ż-Żurrieq li huwa mingħajr ħlas. u l-trainer huwa Billy Corito li huwa ex heavyweight champion ta' Malta, huwa biex ngħidlek personalità magħrufa ħafna, għax il-boxing ukoll itik ċerta saħħa u jgħinek inti tħaddem diversi muskoli għaliex kif tajjeb ngħidu li l-Parkinson's Waħda wieħed mis-sintomi tedjanti hija li tħoss xi parti minn ġismek riġida wisq. Okay. Il-każ tiegħi pereżempju meta nqum filgħodu nħoss hawnhekk riġu waqt nkun nista' niċċaqlaq. Ehm, allura l-isport jgħinek, l-isport jgħinek mhux biss fiżikament, anki mentalment u anki soċjalment. Tajjeb. Ehm, eħe, eh, ġifieri table tennis, kemm table tennis u kemm il-boxing, u aħna bħal step up for Parkinson's issa Nidejna wkoll, kif taf tajjeb inti, din is-sena t-tielet edizzjoni ta' Sport for Parkinson's. Dan huwa programm sportiv, allura importanti nagħmlu dan l-aċċenn. Aħna importanti li ninkoraġġixxu kultura sportiva mill-familja biex ngħid hekk għaliex mhux bilfors wieħed għandu kundizzjoni newroloġika imma anki jekk m'għandux importanti li jieħu sehem fl-isport għax l-isport jagħtik ċerta saħħa mentali speċjalment. Jiena kont kapaċi Biex ngħid hekk niffaċċja din din l-aħbar ħażina jew xokkanti li jien għandi l-Parkinson's kienet propju mħabba li jiena għomri u żmieni dejjem involt fl-isport bħala referee tal-futbol eċċetera. U nixtieq allura nsemmi illi nhar il-Ħamis li ġej ħajkollna maratona televiżiva fuq sitt stazzjoni ta' televiżjoni bejn l-erbgħa u l-ħdax fejn il-pubbliku sportiv u l-pubbliku in ġenerali. Nhar l-Erbgħa li ġej.
Le, nhar is-Sibt li ġej. Nhar is-Sibt li ġej. Fis-26 t'Ottubru bejn l-Erbgħa ta' Warofsinhar u l-ħdax ta' billejl fejn il-pubbliku sportiv speċjalment u anki l-pubbliku Malti u Għawdxi huwa imħeġġeġ biex jgħinna bil-kontribuzzjoniet tiegħu għaliex kull qatra tgħodd u b'dik l-għajnuna finanzjarja aħna nkunu nistgħu nkomplu noffru servizzi kemm b'xejn fil-komunità kif ukoll bi prezzijiet sussidjati ta' speċjalisti li aħna noperaw mill-Ċentru Terapewtiku tal-Parkinson ġewwa Naxxar li ftaħna aħna bħala organizzazzjoni. Mhm.
Katja, bħala coach, anka tara il-kondizjonijiet ta' Parkinson's differenti għaliex wara kollox il-livell ta' kif wieħed forsi eh, jiġi affettwat mill-Parkinson's mhux bħal forsi persuna oħra li tkun forsi iktar il-livell tkun ola. Il-mod ta' kif tat-taħriġ ukoll tagħkom, x'inhuma l-affarijiet li forsi trid toqgħod attenta minnhom inti? Kull persuna għandha affarijiet li jaffettwawha differenti. Hemm min jaffettwah mod u min jaffettwah mod ieħor. Ġifieri aħna dejjem fil-klabb dejjem nadattaw it-taħriġ skont il-persuna u pereżempju jekk naraw li għandek bżonn xi ħaġa partikolari nagħmlu eżerċizzji apposta għal dik il-ħaġa. In ġenerali, imma, nippruvaw indaħħlu dejjem eżerċizzji ta' bilanċ, ta' coordination, illi kulħadd hi rilevanti liema sintomi għandek u liema le, ġifieri dawn jgħinu 'l kulħadd. Ġifieri bilanċ, coordination, strength training, ġifieri dawn dejjem indaħħluhom f'kull session. Issa wkoll ħa ndaħħlu anke hemm riċerka illi juri li l-juggling, Huwa tajjeb għal nies biex bil-Parkinson's għax huma jikkoordinaw il-hand to eye Coordinate and eye coordination.
Edin nġibu l-apparat, insomma, biex mhm. nkun nistaw namlu għankajk. Adrian, minn meta bdejtu taħdmu u tenfasizzaw ukoll l-importanza tal-isport fil-ħajja ta' daw in-nies, anka bejn nisa u rġiel, tħoss li anka forsi fiżikament u anke mentalment liż-żewġ ġeneri tolqothom differenti, anke l-mod ta' kif jħarsu lejn il-kondizzjoni?
Jien nista' ngħid li l-irġiel normalment isibuha aktar diffiċli biex jaċċettaw il-kondizzjoni. Speċjalment min, mill-esperjenza personali, min ikun għomru u żmienu sportiv. Tajjeb, inti tħossha diffiċli biex taċċetta. Jekk indawru l-paġna naraw in-nisa. In-nisa fil-klabb tagħna speċjalment issib nisa li qatt ma jkunu marru ġo gym, qatt ma ttrenjaw u sabu t-table tennis innamraw miegħu biex ngħid hekk għaliex bdew jilagħbu l-ewwel darba, tajjeb, inti tilgħab għall-gost għall-ewwel u tilgħab ukoll biex tħossok aħjar kif qed ngħidu fiżikament u mentalment. Illum il-ġurnata naħseb l-entużjażmu li juru n-nisa, speċjalment dawn in-nisa tad-dar u li għandhom ċerta età, nitkellmu fuq nisa ta' 65 sena pereżempju, tajjeb, huwa xi ħaġa, huwa ta' eżempju mhux biss għall-irġiel imma għall-popolazzjoni kollha. U l-isport u min qed jagħmlu? Minn kemm ilkom anke tippromwovu dawn l-attivitajiet, dawn l-events, dawn il-kampjonati tad-dinja li xhur wara xhur narawkom anke tipparteċipaw? Qiegħed jiżdied il-konkorrenza ta' ta' Hija żgur li qed tiżdied għax fil-fatt kont waħdi sentejn ilu, illum qegħdin tnax-il persuna, niltaqgħu darbtejn f'ġimgħa u l-Alpha Table Tennis Club il-Mosta huwa l-uniku klabb li biex ngħid hekk qed jagħti l-opportunità qed jinkoraġġixxi lil nies bħalna, mhux bilfors bil-Parkinson's, jiġri kwalinkwe Kundizzjoni oħra li hija forsi s-soċjetà tgħidilha mhux normali, qed tifhem fil-verità, mhux għax ma tkunx normali imma jkollok ċerta limitazzjonijiet forsi. Eħe, u ġifieri Alpha Table Tennis Club hemmhekk sibna litteralment familja, nilagħbu anke kontra persuni li m'għandhom l-ebda diżabilità. Fil-każ tiegħi u hemm xi wħud oħrajn, meta Kati torganizza ranking tournament jew open tournaments, Aħna nipparteċipaw, nilagħbu, iktar nitilfu milli nirbħu, imma l-importanti li nieħdu pjaċir. Mhux hekk, mhux hekk.
Katja, x'inhuma l-ostakli forsi li anke għal meta tiġi biex torganizza, forsi affarijiet illi tiltaqa' magħhom, ostakli differenti li jfixkluk milli forsi torganizza? Ostakli as such, fis-sens pereżempju li kif semma Adrian qabel li persuna diffiċli biex joħroġ mid-dar, biex jgħid li għandu kondizzjoni biex jagħmel sports. Mhm. Ġifieri aħna nippruvaw nikkoraġġixxu ħafna. Dak li ostakli li nista' mhm. li nista' naħseb fihom bħalissa ġifieri aħna dejjem anke pereżempju ngħidu jekk ma tridx tajt li għandek il-Parkinson's jekk trid inżommuha konfidenzjali. Xorta jien mhux ħanoqgħod ngħid il kulħadd isma' tali ngħidu welcome ejja speċi ta' u jidħol fil-grupp. Imma tħoss li ma naraħiex bħala li forsi hija tabu bħal kif kienet forsi qabel fil-passat. In-nannu tiegħi niftakar. Imma aktar personalment inħoss. Illum il-bniedem qed joħroġ ħafna iktar open.
Kif għedt l-ewwel hemm xorta jiena nara li l-irġiel speċjalment minħabba ċerta pride, imma mhux b'sens dispreġġjattiv qed ngħidha. Eh, jiena personali dob tliet snin sakemm jien aċċettajtha bdejt nitkellem fuqha u għamilt konferenza stampa mhm. ma l-iskop tiegħi mhux biex nippromovi lil nifsi l-iskop tiegħi kien irid nippromovi kemm importanti l-isport fil-ħajja eh, tal-persuna. Tal-persuna. Tajja, speċjalment b'xi ħadd bħali għandu din il-kondizzjoni. Ekku.
Katja anka ejra biex inkunu nistgħu nagħlqu x'għandkom preparat forsi xi kompetizzjonijiet li għandkom ġejjin, forsi xi attivitajiet apparti nhar is-Sibt biex inħeġġeġ ukoll in-nies. Meta konna hemmhekk l-Islovenja tkellimna mal-organizers u Għandna ħsieb li forsi s-sena d-dieħla l-kompetizzjoni nġibuha Malta. Malta. Malta, ġifieri dak ħajsa ħanibdew naħdmu fuqha. Apparti minn hekk, ovvjament il-programm ta' training ħajib għaddej u qegħdin naraw anke forsi xi kompetizzjonijiet oħrajn matul is-sena li nistgħu. Tistgħu tattendu għalihom. U min qiegħed jarana kull meta titrenjaw, fejn titrenjaw eżatt, kif jistgħu jagħmlu kuntatt magħkom? Mela, aħna nittrenjaw hemm session il-Ħamis filgħodu u hemm session is-Sibt waranofsinhar. Jistaw jikontatjawna minn fuq il-websajt tagħna alfatitk.org.
Jistaw jagħmlu kuntatt magħkom permezz tal-mezzi soċjali. Telefon number hemm l-emails kollox. Tajjeb. Anka fuq Facebook qegħdin Alfa Table Tennis Club. Min jixtieq jagħmel kuntatt miegħi personali għal kemm għal Step Up for Parkinson's, kemm għat-table tennis, kemm għall-boxing, Numru ta' telefon tiegħi huwa 9949146999491469. Jista' jagħmel kuntatt dirett miegħek għal żewġ sports tħoss li jistgħu jiżdiedu dawk l-isports fil-futur? Iva, hemm sport pereżempju, speċjalment tkun għadek iżgħar fl-età jkollok iktar nifs, Racket sports bħal huma squash. Badminton.
Tennis u badminton huma tajbin ħafna. Ok. Tajjeb. Eħe, ninkoraġixxi għaliex aħna rridu nkunu pożittivi, dajmin meta tieħu l-aħbar li inti għandek il-Parkinson's, Alright, biex taħġa sabiħ, għaddu biex taċċetta. Mux hekk imma. Pero inti għandek għazla fil-ħajja. Finalment, grazzi għalikom li għadin eh, tħedġu n-nis u bil-kondizjoni li għandkom. U propju il-tema tal-għar il-sibt hija ħajja ħjar. Ħajja ħjar. Ħa jkun hemm stejjer umani, mhux stejjer li jġagħluk tibki, titnikket, imma stejjer fejn inti ħa tammira u tiġi ispirat u tara persuni bil-Parkinson's hawn Malta x'għamlu biex ħassewhom aħjar. U bħalma għamlu l-pass huma, l-istess jista' jagħmel dak li jkun qed jarana fuq it-televiżjoni. Televiżjoni nhar is-Sibt li ġej, Ħajja Aħjar, minn xinatli? Minn nofs. Mill-Erbgħa sal-ħdax ta' billejl fuq diversi stazzjonijiet. Fuq kollha? Fuq kollha.
Fuq in-net, fuq il-one, fuq UTV, Smash TV, F-Living u Shake TV wkoll. U min jixtieq ukoll jiġi hemmhekk jagħti donazzjoni tiegħu personali hemmhekk mifgħuħ bit-telefon. Jista' jagħmel dan. It-trasmissjoni diretta ħa tkun imxandra bil-kirkara mill-kumpless ta' Studio Seven, Victory Street, Birkirkara. Grazzi ħafna minn qalbi Adrian Casa u anke Katia Mifsud bħala coach talli ġejtu hawnhekk tkellimtu dwar l-esperjenza tagħkom fil-kampjonati tad-dinja, il-Ping Pong Parkinson's, l-edizzjoni numru ħamsa, imma grazzi wkoll li tkellimtu dwar ix-xogħol li tagħmlu. Ix-xogħol li bla dubju se tkunu qegħdin tispiraw ukoll ħafna nies li qegħdin hemm barra u qegħdin isegwu dan il-programm.